Ā, kia ora tātou, e, ko taku ingoa ko Julia Tihi, I moe au taku hoa tāne, engari he takurua kē taku ingoa whakamutuna, e, i pakeke mai tonu au i Ruātoki, hoi anō ka haere ki te mahi Pākehā nei nā, nā te roa hana, ana ka moe au i taku hoa, ia mō ai, I te tau 1956. Tino kino taku whakamīharo ki te whai whakahaere i te rā i te tae mai ai nā te Kāwana ki te urutau matua nei. Ko ngā kōrero i puta, i puta mai nei nana a hāngai tonu ki nā mahi i mahi ai e te iwi Pākehā. Ko ētahi anō pea Āhua, Ko wētahi o nā whānau pēnei kāre noho i te tino whakapono mārire ki te, ki te wei, ki te whiu mai i te, i ngā kupu a te, a, a te Kāwana. Pēnei, ko hau nei nana, hāngai tonu, nā te mea i rīti ai nā pukapuka, e hāngai ana nei te patupatu i nā tāngata o Tūhoe, kua, Kua turakihia nā kai, kua tahutahuhia nā whare, koinei tonu nā pukapuka i iti tonu ahau nei nana i ngā mahi a te pā. Ka hoki anō nā mahara ki nā koroua e whawhai haere ana, e whawhai haere ana e te mana motuhake o Tūhoe. e kore rawa hoki e eke i tērā wā, ana nō nāianei kua eke ki taua taumata rarā te mana motuhake o Tūhoe i runga i te taihana mai o te Karauna ki konei ki te kōrero mai i wā rātau mahi e taurekareka ki te iwi o Tūhoe. Nā, ko te wāhi i metia ai i, ko te, ko te rori i aukatihia ai nēnā te tikana kare, E uru te Pākehā ki te rohe o Tūhoe, koirā te rohe pōtae o Tūhoe. Karau e mōhio nōna hea i āhei ai te Karauna kia uru mai nā Pirihimana ki roto i taua i taua rohe pōtae o Tūhoe. Ākunu nō nōna nahi noho nei, nōna hea rānei. I tērā wā nei nana ka uru mai, nō tētahi kē te hara, Ka uru mai ki roto i te rohe pōtae o Tūhoe, ka kī te kāwana, Nā koutou i tautoko te tangata i patu nei i a, i a, i a Te Wākana. Ka pai te nui o te mahi a te tamariki. Ko te kūhara koa nei nana ko nā kura, ka tika katoa te kura ki te haramai ki te, te tautoko i te rā. Nā kōhanga reo, e kitea i nā kōhanga reo nā tamariki, nā māhita nei nana. i te kaupapa i whakatūhia ai, i haramtae mai ai te Karauna ki konei, ki te heri mai i ki te, he aha anō te taha o nā kōrero anō ki te, ki te mihi pea ki te iwi o Tūhoe, kua tukuna mai rātou nei ana ki te haramai ana. Taku mohoni nei i ōrite katoa tā mātou ko he pai kē te whakahaere i te rā. Ēnari kua haere ki nā kai nei ā kua makariri kēhia nā kai. I hē ko te tāima ko te temepara a te kaitiaki mai i nā kai, ā, he mate kare noho tēnā i te tino mate nui rawa. Kare hoki i haramai ki konei i te kai, engari i haramai kē ki te whakarongo i te Minita e haramai ana, ā, ki te tuku mai wana aroha ki nā mahi a wōna tīpuna pea i mahi ai te mahi kino ai ki a Tūhoe i tērā wā. Hoi anō, kua tutuki te kaupapa i whawhai ai tātau nei nana kia tere tā koutou haramai kāwana mā ki te heri mai i ō koutou aroha, i ō koutou roimata nei mō mātau, ō mātau whānau i tūtekatekahi ana e koutou tēnei. Engari. Pai kē te rā ki ahau. Tino pai ki ahau te rā, te whakahaere ona me ngā kōrero o tērā rā. Nō reira, kia ora.